Näme üçin atam nol ýetmiş ýedi diýjegini diýip bir ýerleri gaçyp gidýär. Näme üçin aýdaýöziň, aýdaýöziň diýýär-de, öň-soň özi aýtýar. Näme üçin TikTokdaky oglan eşik satýanlar öz adynyň yzyna sport sözüni goşýar, ýöne sporta degişli hiç zadam satanoklar.

Twitter ýok. Näme üçin tiktokda wideo düşürýänden duz almana puly ýok.
Özümde bir jüş tukga allo hana magazin we bar alaý özüň. Geçen gezek sen bir ştuk soraňda men berendim. Senem ondan öň sorapdyň şoň üçin berdim men saňa. Ondan öň senem astap goý diýeňde menem goýandyryn. Şeýdip oturjak bolsaňa gowy zyýatla birin.

Ýeň gorkunç, ýeň gülkünç muň erkek saýlaşy. Agay ileri beli ayala gybyda beylip saylamalygynam bilmändiris loh bolupdyrys. Sene loh gerek. Awa. Maňa bildirmän bolýan ekenem şoň bilen. Tiba zayşya är aýalym meň bilen. Agay asyl beýtseňem bol.

Hemmedat kod bolýarmyş, akylly bolýar diýýär. Gapylary sen eliň ýanyna eltseň, şu eliň sanap açylýar diýýär. Birem on bäş gün öýde, on bäş gün işde hytaý firmada işleýän oglanlaryň biri-de gije üçde diýýär öýüne gelýär diýýär. Öýüne gelip gapyny açjak bolsa elini tanaman dur diýýär, kod ýazmyş diýip. Sen aýalyna jaň edýädä, aýalam ýatandan, mähriban bagşy, kyn bolmasa gapyňy açyp beräýdä. Aýaly girip gapyny açýar, geldiň sag-aman, hawa, bor, bor, men ýatsam bolýamy, ýat, işe gitme, ar ukaýyn, ar ukaýyn ýatyber. Muny uradýa-da diýen eşiklerini çaçyp banýa girýär, suwam hananok diýýär, suw hananok diýýär adam, ýene aýalyna gaýgyrýar diýýär, mähriban, kyn bolmasa suwam ýakyp ber, gelip, o näme, Aristona ýüzüni seretýär, suw içdä ugraýar. Eşek ondan çykýar haladyny, abardy haladyny, açylanok diýýär tanaman, ýene aýagyny turuzýar diýýär, gaýratyny açyp berýär bir iýiwçäýin, aýaly ýene turup gelýär, ýene açyp berýär, şeýdip öýüň içinde şol ýatýança ýöne aýagyny turup dur diýýärler, bardagyň hozuny çalşaýypdyr-da, indi iýiwçik bolup aýalynyň ýanyna barýar, indi söýüşjek bolýar, ugurýar, ol hot ýalňyş diýip dur diýýär. Öý, mähriban, bu näme etdiň, ol açylanok hot diýse, goýaý ezizim, ýar gije goňşular biýmaz aýdyp ýörmäýin diýýär.
Salowmalik bar ýokmy sende?
Ýok. Süleýman salowmalikim.
Waleýkim.
Bir minutyň dowamynda bary ýok, howwa ýa-da ýok diýmeler. Aň saçjak. Sen taýynmy? Düşündim. Beter taýyn. Beter taýyn.
Onda wagyt gitdi. Wagyt gitdi däm? Hawa.
Bir minut däm? Hawa. Näme boldy? Indi bir minut geçipka. 45 sekunda bar ýöne. On bula, bula oýna.

Ýa bal beräýela. 7 6 5 4 Ony näme etdim bala?
Balam pis çaga eşik ana. Ana bak bak. Balam pis çaga eşik magaziniň adyndan iki tane owlajyklaryňa gowja eşjekler sowgat berdiler. Ulym 5 ýaşynda, kiçim 2 ýaşynda. Ýöne bara tüweleme, ikisem 7 ýaşynda ýaly. Razmerlerle özüň çözer ony. Patpsat edin. Patpsat etmän görýänler. Oleyse diýmäýin.
Toýuň alyp barşy siziň Sadyk gulhody ýagşy goşunow ine toýumyzdaky ähli pursatlary göni ýaýlymda görnüşinden hem owadan edip siziň dykgatyňyza Dawrik studiýasy ýerine ýetirýär. Şeýle hem dabaramyzdaky ähli çyra bezegleri meşhur ine siziň obadaşyňyz biziň hem hormat goýýan dostumyz Wepajan hemem Şu çagalar iýläp beýläkine tans edäs.
Men size bir zat aýdaýyn, özüňe degişli bolan durmuşyňy başgalar bagt etjek bolup küle sowurmagyn, bormy?

Erkek pul gazansa, maşgala meklärin diýip begenýär. A aýal pul gazansa, men indi erkege mätäç däl diýip begenýär. Şo dereje gutardyňyz-ow siz. Öýde biri, ýürekde başga biri, ýatlamalar. Eda Orazyň gybatyny edeliňle. O kim bolýa?
Oraz ýokda Orazam getirmeli ekenbä. Yo Oraz bolyan kim ol? Bular kimden okamany öwrendi hä.
E şu güne çenli bar-a, bir adam bir adama kömek edipdirler diýse, şul adamyň eden kömegine näme haýran galdym. Amerikaly aktýor Jeýson Stethammam bir interwýusynda aýdýar, Men adamlara kömek etmän, gowy işler etmäni halaýan diýýär. Olam näme iş etdiň diýýär welin. Gyşyň güni diýýär, howa sowuk, o köçede öýsüz ýaşap diýýär, köçede ýatýan adamlar bar diýýär, şolaryň birini öýli berýäris, urdum diýýär. Goý, sowukda köçede ýatmasyn, bolnisada ýatsyn diýdim diýýär.